בראש האט מיר געזאגט, וואס האט רבי נתן געוואוסט וואס מיינט תריעס עשירות? ווען רבי נתן בעט זיך אין די קי ד תפילות אז איך זאל איך זאל נישט האבן קיין הסתכלות, א שלעכטע הסתכלות, וואס האט רבי נתן געוואוסט פון אריה עשירה? וואס האט ער געוואוסט? פון וואס? ער איז ארויס געגאנגען אין ברסלב, ער איז געווען א באבוטשקע מיט א מיט א מיט א מיט א טיכל, זענען אלע געגאנגען געקליידעט ביז דער ערד.

מען ווערט א אומגליקליכער פאר די לעבן, א אומגליקליכער פאר דעם, א קליינע טעלעפאן שטייט און קוקט נאך אמאל ס'איז עני אוו גארבידזש, דריי מאל גארבידזש, קיינער ווייסט נישט פון דעם, ער מאכט זיך ווי מען ווייסט נישט, מאכט זיך א שיינעם רעקל א שיינעם הוט, און ער קומט און ער גייט, א חשובע בחור א חשובע בחור, מיר ציען די טשאטשקע פון די משפחה, מיט א קליינע טעלעפאן ביי די הענט, רבונו של עולם. רבונו של עולם, גיי אין א זייט, נעם די הייליגע רעבען'סאייטעס און בעט רבונו של עולם פון נייע אויגן, הייליגער באשעפער גיב מיר ריינע אויגן. אמאל האט מען געדארפט רעדן פון שמירת עיניים אויף זומער, זומער? וואס איז, וועם איז זומער א גאנץ יאר האט א טעלעפאן? וואס איז די גאס, דאס איז גארנישט, וואס איז די גאס?

וועסט מיר קומען פרעגן איך ווייס וועם איך טרעף אין געלאד יעדער וויינט יעדער קרעכצט ס'איז קיינער נישט קיין שלום בית וואסטו מיר געזינגען פירים שיכור'ערהייט אז ער איז געווען אזוי שיכור יאסי זאגט ער מיר וואס איך דארף אפילו נישט קיין ברכה איך דארף אפילו נישט קיין ברכה צו חתונה האבן ווייל די בחורים וויינען אין געלאד וויינט אלע וויינען ער קרעכצט זיך נאך די חתונה אויכעט וואו איז ער גערעכט? שאט, איינער זאגט אים כאטשיג כאטשיג זיי צובראכן מיט א ווייב איז כאטשיג בעסער, ס'איז בעסער צו זיין צובראכן מיט א ווייב ווי צו זיין צובראכן אליינס, ווייל די אייבערשטער זאגט אזוי מען דארף חתונה האבן, אבער פארוואס טאקע קומט עס אזוי? איך ווייס מענטשן וואס זיי קרעכצן נישט אויף זייער שלום בית, עס איז זיי באמת גוט, עס איז זיי באמת גוט, איך האב חברים וואס לעבן א חיים טובים, ס'איז נישט קיין געמאכטע זאך וואס מען זאגט אין בית מדרש, א חיים טובים, זיי זענען מחוייב פאר זיי אהיים צו גיין. פארוואס קומט עס אז מענטש איז אפגעהיטן מיט די אויגן, אפגעהיטן, אפגעהיטן מיט שמירת הברית, אפגעהיטן מיט שמירת המח, אלץ הייבט זיך אן מיט קוקן, וועגן דעם בעט מען, בעט זיך, די צדיקים בעטן זיך, אבער, אבער, די צדיקים בעטן זיך, האב נישט קיין טעלעפאן, קוק נישט קיין זאכן, קוק נישט, דו ווערסט אריינגעשלעפט אין דעם, ווער קען עס, ווייסטע וואס, לאמיר, לאמיר רעדן פשוט, רעדן פשוט מענטשליך. מענטשליך, דו גייסט חתונה האבן, וויאזוי קען ער האבן מיט זיין ווייב אפילו זיצן, חוץ אז ביידע האבן טעלעפאונס, א מחיה, א מחיה, א גוטע שלום בית, צוויי אויסגעלאשענע מענטשן. ער וועט זיין פארנומען מיט זיין חסד, זי וועט זיין פארנומען מיט אירע זאכן, און שוין. רופסט אים א טעלעפאן וואלסטו א כפרה שוין בעטן דעם אייבערשטן הייליגער באשעפער העלף מיך כ'וויל האבן הייליגע אויגן, הייליגער באשעפער האב מיר א ריינע הארץ. דאס איז די ניגון, נו גיי מיר ווי האלט ווי האלט איך אינמיטן ניין איך האלט דיך נאך אינמיטן הקדמה פאר די שיעור. לייף טאר ברא לי אלוקים ריח נחות